Wasal Diċembru! Oħroġ dak it-tiżjin u dik il-playlist ta' Michael Bublé li martek tant fuq għal replays li inti ddatejla dak il-Father Christmas mgħallaq mal-gallarija. Nagħtu wkoll mument ta' silenzju għal dawk li qed ilestu ruħhom biex jieklu d-dundjan ta' missierhom mingħajr ma jgħidulu kemm hu niexef. U Happy Black Friday lil kulħadd! Il-ġurnata fejn ħwienet Maltin ibiegħu oġġett għal 80 ewro wara li jraħħsuh b'għaxar ewro wara li jkunu għollewh 20 ewro l-ġimgħa ta' qabel. Naħseb li l-unika raġuni il għala għad għandna ħwienet Maltin huwa għax f'Nantec għadha ma tafx kif tħaddem l-Amazon. Tlaqna!
Ladies and gentlemen, welcome to the Late Night Show with your host, James Ryder.
Fl-aħħar waslet ix-xitwa, dak iż-żmien ħelu fejn it-tfal jesperjenzaw l-ewwel ħalba tas-silġ, jaħsbuha borra u jipproċedu biex igaraw ballun ta' silġ ikkumpressat lejn uċuħ il-bieb tagħhom. Bdejna l-ġimgħa li għaddiet wara li bdiet l-ewwel maltempata. Konna mwegħda li se ddum ġurnata sħiħa, però l-isħab battal kollox f'ħames minuti u telaq l-għen, bħal meta torqod ma' żewġek. Gino D'Acampo se jiftaħ restorant ġdid fil-Mercury Tower u reċentament żvela kif Malta huwa l-isbaħ pajjiż fil-Mediterran. Din hija ħaġa faċli biex temmen. Jien nikkonsidra s-Somalja bħala l-isbaħ pajjiż fil-Mediterran jekk it-taxxi tiegħi huma limitati sa five percent. Però jien eċitat biex nipprova dal-post u nħallas tletin ewro għal platt garlic bread u nofs pinta ċisk. Waqt li qegħdin nitkellmu dwar is-serq, tip ġdid ta' ħalliel instab fostna. Però dal-ħalliel ma kienx qed jissaq flus jew djamanti jew ftehim ġdid fuq power station, iżda Il-laħam, Ħaddiem ta' ħanut riċentament ġie arrestat wara li seraq iktar minn tunnellata laħam. Li ġġenna nsaqsu, dan kien jisraq il-laħam kilo kilo jew sempliċement għabba baqra sħiħa fil-pick-up? Il-valur totali ta' din is-serqa kienet madwar 20,000 ewro u jkolli ngħid li dan seta' seraq 20,000 ewro prodotti ħafna ikhfef kieku kien qed jaħdem il-kosta tal-airport billi jisraq żewġ sandwiches u medium cappuccino. Apparti minn hekk, dan kif kien qed jippjana biex ibih dal-laħam kollu? Kien ħajmur fuq Malta Park u jbiegħhom kif kien qed jinbiegħ il-ħut li spiċċa mal-art wara maltempata? Jew kien se jiftaħ black market ġdid fejn tista' tixtri ċ-ċanga bil-gramma? Hemm ċans ukoll li dil-black market tintroduċi s-sigaretti hekk kif il-gverns vera li ħa jieħdu l-istess passi li ħadu l-Ingilterra biex jiradikaw it-tipjip għal kollox. Bħall-Ingilterra il-pjan hu li kull min jitwieled wara s-sena 2009 ikunu projbiti għalhom għorhom milli jixtru s-sigaretti. Ġifieri int qed tgħidli li fi żmien 30 sena, meta l-appartamenti jkunu jiswew tliet miljun kull bedroom, aktar karozzi milli hemm ħut fil-baħar tagħna li ma tistax tpoġġi wara ġurnata xogħol u tqabbad sigarett. Is-Savoia din hija liġi li qatt mhi se taffettwani, ikolli ngħid li bħala inizjattiva hija naqgħa tan-nejk. L-isbaħ ħaġa hija li l-kannabis tkun l-uniku ħaġa legali li jkunu jistgħu jpejpu. Inkella jissograw piena ta' sentejn ħabs talli jinqabdu b'pakkett Rothmans Red. Tal-inqas se nieħdu daħqa naraw l-anzjani ta' 70 sena jixtru pakkett sigaretti waqt li ibinhom ta' 50 sena qed iħarsu minn ġol-vetrina tal-ħanut mejtin għan-nifs. Skont stħarriġ riċenti dwar l-aktar pajjiż li għandhom stress fl-Unjoni Ewropea, Malta ġiet fir-raba' post wara l-Greċja, it-Turkija u l-Portugall. Dan riżultati jaf ibellaħkom meta tikkonsidra kemm hi popolari Malta fost it-turisti. Iżda forsi mesna stennejnihom meta tqis ċertu fatti fuq pajjiżna. Naf inqattaw nofs ħajjitna fit-traffic, inqattaw ħajjitna sħiħa inħallsu għad-dar, l-għamara, l-madum, il-kamra tal-banju, il-kċina, il-fittings tad-dawl u l-ostja skirting tal-kuruturi. Id-djar tagħna jilħqu temperaturi taħt iż-żero fix-xitwa. Fis-sajf ma jkollniex elettriku. Kull rokna ta' kull bajja tiġi meħuda mid-deck chairs, caravans, jew nies jipprotestaw dwar l-ostja deck chairs u caravans. Kull siġra tispiċċa eventwalment maqtugħa, kull għasfur jispiċċa mimli ċomb. Il-pressure kontinwa biex tiżżewweġ jew ikollok it-tfal. Le, le, le, ma, la, ma, ma, mhux għalija qed ngħid. Eżempju, eżempju. Histja. Jew forsi kulħadd irrealizza li jinstab maqbud għal dejjem fuq gżira daqs nitfa, flimkien ma' familtu, kollegi, ex kollegi, għarajjas, ex għarajjes, irkaż sħiħ ta' simpatiċi, u eluf ta' nies li ma jaħmilx, u jekk jiddeċiedi jaħrab minn dan kollu, l-eqreb refuġju hu mimli Għawdxin! Għalhekk għandna l-istress! Issa li deħlin fi żmien il-Milied, wasalna biex ingawdu kwalunkwa tip ta' ikel u ħelu. Jekk vera għandkom apptit gawdu l-festi bl-itjeb ħelu. Tistgħu tmorru għand l-isponsor tagħna Menux fejn tistgħu issibu l-kollezzjoni ġdida tal-milied. Menux! Unkomplu. Daxxar il-mosta serqet l-attenzjoni tal-pubbliku hekk kif is-siġer tal-pjazza ġew maqtu għajn minn nofs. Sindku insista li dan kien sempliċiment proċess ta' pruning. Dan qisek qed tajt taqta' ras xi ħadd U tajt tajtu xaru. Issa dan irriżulta f'bosta għasafar jitilfu d-dar tagħhom u rabja kbira mill-pubbliku. Filwaqt li Moviment Graffiti okkupaw iż-żona biex iwaffqu s-siġar milli jiġu maqlugħa. Il-protesta nnifisha wasslet għall-arrest ta' Andrè Callus li spiċċa mkaxkar lejn l-għassa u miżmum hemm. Issa kulħadd jista' jaqbel li Callus kien ħaqqu. Missu żamm mal-attivitajiet li ma jwasslux għall-arrest mill-Pulizija ta' Malta, bħal hiking jew l-issawwa tal-Martek. By the way, nixtieq nippunta lejn il-fatt li Callus għamel xi nofs siegħa arrestat qabel ma ħareġ. Dan ifisser li qatta' iktar ħin taħt il-pulizija mill-maġġoranza tal-aktar kriminali notorji f'Malta. Avolja pajjiżna huwa mdorri bi stejjer ta' droga u nies iwettqu atti pjuttost strambi ħabba fihom, xahar irnexxielu jbellagħna. L-ewwel kellna r-raġel li spiċċa kkowkjat u ħebb għal sieħbu b'xabla, u mbagħad kellna każ ta' żiemel li kien drogat għal tiġrija fir-race course tal-Marsa. Dak li qajjem suspett, Kien meta raw karozzin it-tiegħa bil-170 madwar il-Coast Road. L-Ispeed Camera jnexxielha taqbad il-mument preċiż meta ż-żiemel laqat Sleeping Police u rema minn fuqu koppja Ġappuniża u barmil ta' Zingu. Il-mistoqsija fuq moħħ kulħadd hija, żiemel kif se ttih il-kokaina? Tifriżha forma ta' zunnerija u titmaħħielu? Attakkhielu maz-zokkor u tonfoħhielu f'imnieħru? Għax kif jgħidu n-nies, tista' tressaq iż-żiemel qrib l-għajn, Iżda ma tistax iġġegħlu jiġbed linja. Nistgħu biss nassumu li wara t-tiġrija, iż-żiemel mar jiċċelebra r-rebħa ġambula. Issa li ż-żejt tela' f'wiċċ l-ilma, in-nies fir-racecourse tal-Marsa jeħtieġ joħorġu b'modi oħra ta' kif ifottu s-sistema, bħal pereżempju serkin bir-roti mħaddem minn ċorma hamsters ikkowkjati. Kemm ir-raġel bix-xabla kif ukoll iż-żiemel ġew maqbuda mill-awtoritajiet. Dan ħabba li ħadmu waħedhom. Kieku Coke Man u Coke Horse jaslu jaqdu l-forzi tagħhom, xejn ma jkun jista' jwaqqafhom. Malta qas biss jibqala bżonn il-forzi militari. Jeħtieġ biss nibatu l-Avenger ikkowkjat, nippontawh lejn l-għadu u ħajkun ċert kif jimxi linja dritta. Barra ċ-ċajt, nixtiequ nirrapportaw li Żiemel jinstab attwalment għaddej minn proċess ta' riabilitazzjoni u qed jattendi il-Caritas. Issa li kesaħ it-temp, Tistgħu titgezzu taħt il-kutri u tordnaw direttament mingħand l-isponsor tagħna, Avotaco, li joffru delivery mill-website tagħhom stess. Avotaco! Unkomplu. James, fejn sombrero? Issa waqaft nilbisa, xajanu jqattanna l-kontrat. Għalkemm il-Eurovision fadallu ftit xhur, id-diskussjoni dwar l-im kanzunetta se nibatu l-Iżvezja diġa bdiet. Jekk in-numru ta' views fuq YouTube huma ta' min joqgħod fuqhom, Id-diska enerġetika ta' Matt Black, Banana, hija l-favorita ta' Maltin. Waqt li ħafna għoġbithom, oħrajn qalu li wisq redikola. U dawn in-nies ngħidilhom, qatt rajtuh il-Eurovision din l-aħħar 20 sena? Wasal fi żmien li ningħaqdu mal-bqija tal-kontinent u nibagħtu d-diska li ġġegħel in-nies isaqsu l-kantant, Pajjiżek kollox sew minn weġġgħek. Oħrajn ikkritikaw billi xebbħu d-diska ma' dik tas-sena li għaddiet tal-Finlandja, filwaqt li l-Bananas kien ukoll is-suġġett tad-diska tan-Norveġja tas-sena li għaddiet. U ħabba li aħna Maltin na xortina ħażina, żgur li din is-sena tkun is-sena fejn id-diski ridikoli ma jiqbgħux moda. Minflok kull pajjiż jitlab xi kanzunetta solenni b'lirika profonda dwar il-gwerra fil-Gaza, filwaqt li bejn għajta għall-paċi u kabra tal-imħabba nitfaċċjaw aħna ngħajtu dwar il-bananas. U issa qabel ma nagħlqu l-aħħar episodju tas-sena, għandna l-mistieden tal-lum, però did-darba m'aħniex ħa nkunu fl-istudjo imma fil-ħanut ġdid tiegħu. Tlaqna ħa mmorru naraw 'il Daniel Grech li llum mhuwiex kok, Iżda s-sid tat-tattoo parlor ġdid tiegħu, il-Black Dahlia. Tlaqna! Ovvjament tidher li tħobb it-tattoos. Tidher li tħobb it-tattoos. Għalfej. E kemm kellek żmien meta meta għamilt l-ewwel tpinġija? E meta kelli seventeen.
Seventeen?
Seventeen. It was illegal, għax suppost da, ma kont mort għand wieħed u ħadd il-loħti miegħi ta' parsi l-mammi u firmatli. U kont għamilt l-ewwel. Nice. Isma' taf li dik minka kollha m'għandek l-ebda ċans li ħadd taħdem ġo banku. Mija fil-mija. Issa inti miksi. Mela.
Kull waħda toġbok, memx bicċa waħda fej tajt Issa iwa, għax eh, minna għamilt cover up, se tifem, għax 15 sen ilu meta kont għamilt tatu kon najt kemmi cool di u ek, l-lum ġat najt tipo naqbla senza, għan għamil cover up, fil-fatti dejja Qed nagħmel cover up, s'għamilt cover up on, hi qed tifhem, noqgħod ngħattihom. Taf inti llum il-ġurnata biex tmur penġ għandek sitt xhur, ħames xhur. Ħallini. U jif ħames xhur inkun biddil femti 5000 darba. Wek per se għandna tletik mamar u għandi tliet tattoo artists differenti, tnej jaħdmu bil-bookings biss u wieħed jaħdem xogħol huwa walk-ins biss ma jistax jieħu bookings. Però jiena ma ġejtx hawnhekk biss biex inkellmek, ġejt hawnhekk għal naqgħa tattoos ukoll. La qegħdin hawn. Ma mhux toqgħod tikpi hekk intu. We'll do it a bit fun. Inti inti toġbok il-logħba tic tac toe. Ejja, mela. Għandi għandi waħda żgħira fil-fatt ta' wara. Sejta emmi.
Eżatt. Ejja nagħmlu dik imma nilabu l-logħba. Nilabu l-logħba tic tac toe. Fuq sajk.
Fuq il-ġilda stess.
X'taħseb?
Naħseb li miġnun da tifel. Fuq ta' tu artist. Fidejja, ħanġiblek.

Ħaħ, ikolli npinġi essa. Imma vera minn ta' James. Worth it. Qatt xejn.
Dan, grazzi ħafna. Thank you. U grazzi tal-li kont il-guest tagħna għad l-episodju. Thank you.
Proset. Ħassegwi kull episodju.
Mhux ovvja.
Bomba.
U grazzi tal-li segwejtu dal-episodju. Fakkarkom li dal-episodju kien miġġub lilkom grazzi lil Manux u Avotako. U grazzi tal-li rajtu dal-episodju, nawguralkom l-isbaħ festi, l-isbaħ miliet u l-isbaħ sena ġdida. Il-lejl tajjeb.